Jo ech begéissen iech zréck an der Welt 5 Stréch 1 plus emol haut ginn dass d'Buwelt déi mer elo eben eng Kéier zesummen kucken Wat ech hei lo ophuelen ass net Halloween, mee wann et op Youtube erauskënnt ass Halloween schonn eriwwer. Dat heescht et ass e bësse spooky nach. Mä mir sinn zwar am Hierscht, owes ass et däischter, kann een och e bëssen heiansdo och scary movies souzesoen hu, soll ech emol am Geck an heeër. Mir stierzen eis hei direkt eran a kucken eben, wat mer hei fir tricky Saachen op eis huelen. Mir sinn awer mat de Mini-Levels am Gaang. Ech muss zouginn, ech hat elo aktuell sou dräi, véier Woche Paus eng Kéier erëm mat den Opnamen, well ech elo wierklech eng Phas hat am September, wou hunn ech alles en masse virproduzéiert gehat. Ich gucken eng Kéier, wou ass hien? Hien ass do hannen. Dat do gëtt interessant. Toms an honner Mini-Toms, déi dann hei ronderëm lafe wäerten. Ich denken, ich kann hei schon eng Kéier provisoresch. Voilà, deen do huele mer scho mat. An hei géif ich och soen. Kann ech sou rop? Probéiere mol. Voilà, dach dat klappt. Well ech weess net, ech, also ech kucken eng Kéier elo hei, ech ka mer net virstellen, datt mer do, datt de Mini-Mario elo entretemps kann hei déi Dénger eropsprangen. Sou, mir ginn hien awer mol siche. Fir den éischte Level ass dat do scho mol ganz. Geet hien elo do erof? Jo, geet en. A lo gëtt eben, lo kënne mol eréischt Schwieregkeet, géif ech behaapten. Dat hien och séier genuch ass, Ooh, dat do war scho knapp. Voilà, dat klappt awer dann. An da géif ech soen, hei och eng Kéier kuerz ofwaarden. Mat der Nues si mer un der Pic scho bal drop am Schaffen, dat hie lo matkënnt. Okay, dat klappt. Dat klappt ganz gutt. Am hei eben lo nach eng Kéier oppassen an dann, ech kucke lo hei eng Kéier eropzekomme. Ja dat ass de Problem, ech hu bal alles op first try gepackt an wat eben eis elo e bëss ze verhängnes gëtt ass wierklech eins zu dem Mini Mario säin Automatisme. Hei och, also hei ass, fir eis ass hei net schwiereg, ech muss effen, mir kënnen hei einfach de Steen eng Kéier skippen. De One Up wäert scho seng Grënn hunn, dat sinn datt se deen eis Döner gestallt hunn, well se wëssen, do wäerte vill Leit krepéieren, souzesoen op schéi Lëtzebuergesch gesot. Mir probéieren eng zweete Kéier. Also wat d'Levels ugeet, ka ech mer virstellen, mir hätte vill mat de Steng ze dinn hunn. Voilà, do ass jo scho lucky gaangen. Mä si hunn hei de Problem, wou ech virdrun ugedeit hunn. Kuck hei elo. Also och do ass schonn d'Schwieregkeet fir dee Moment. Ja, drin ass. Wir können lo gönn drop. Also ich werde lo enke dat deruf könnt. Und da gibt es so einen Sprangkolleg. Sprengt an wir packen net. Äh, all Kado gesammelt, ganz cool Level. Ähm, Toms machen wir natürlich Sorge, wann dat lo schon eise Wookie am, am eischen Deel vom Level. Äh, An äh, voilà, fir den nächsten Deel vum Lab vun der Welt pardon, ass et wierklech en interessante Move schon an net si gespannt da wéi schnapp mat Bus alles dobäi kann. Also dann ass äh, Luigi Mansion a KKG äh, näischt dergéint. Äh, klengen Funfact, normalerweis ëm dës Zäit huet den Erik ëmmer fir Team Lëtzebuerg och Luigi Mansion Let's Play, Mee ech mengen, si mer scho bal sécher, huet Luigi Mansion alles hei um Youtube Channel fir iech duerchgespillt. Mir kucken eben wat hei enke sou déi do Steng, Buhu Steng, Buhu Scheigei Steng, lo wosst een net wéi mer se soll definéieren, den de Bu, deen opgedréinte mat Minitoms an hei einfach zwee Schalteren. Gesäit e bësse komesch aus, ma gi mol einfach kucke wat mat deenen zwee Schaltere gemengt ass, wat dat soll sinn. Sou. Kucken mer mol hei. Also, ja, ech menge hie muss einfach do de ganzen Labyrinth alleng spillen. Wëll mir kommen hei net duerch. Dat heescht, ech muss hien hei hin an hier chakitéieren. An äh, lo gëtt scho witzeg, datt dat do am Timing hier... Ah, ne kënnt do erop, okay. Ob dat do méiglech ass am Normale sou... Ze packen wees ech net, vum Timing her schon ganz ganz schwéier. Och schon dat do rem extrem komplizéiert gewiecht. Da gi mer de Cadeau do sichen an ech kucken lo. Problem ass wa mer lo so Problem wär gewiecht wa mer lo do carrément da kann ech so an da misst gepackt sinn. Blo ze spéit gin, mer haten awer emmer erem de ganzen Wee hätte ke mer kënne virugen. Ech kucken eng Kéier, jo first try, also war lo net schwéier, war interessant, mini Labyrinth fir de mini Mario souzesoen, e bësse schued dat mir net kënne matsprangen an hien einfach uewen mat de Schalter musse guidéieren, huet seng Vir an Nodeeler, mee why not, also mir hu genuch geschafft an dësem Let's Play, da muss elo de Mini Mario e bëssen hin an hier düsen. Domadder wär den zweeten Level vun der fënnefter Welt och gepackt. Mir kucke wierklech, mir si jo, et kënnt jo nach elo 5 wat mer haut maachen, dann hu mer 6, 7 an 8, dat heescht nach 3 Parts plus wahrscheinlech ee Part wou mer dann nach de Boss Level hunn oder vläit gëtt d'Welt 8 erëm esou kompliziert, dat mer just pro Pro Paart e Level herno vläit och packen, ech weess et net, dat gesi mer nach alles. Sinn ech wierklech gespaant. Ok, dat do do sinn ech net drop gespaant. Jo, hie misst och matkommen, ne? Hie pennt einfach, de Hond, och net schlecht, an hëlt de Kaddo mat, mee bleift einfach nach Kapp wéi schlofen, sou huet den Nathan ëmmer fréier am TL dat ëmmer sou definéiert gehat. An hei si mer da lo schonn ukomm. Hei gëtt elo schonn tricky, dat kennen mer do net. Äh, dat do ass schonn, bah, ech probéieren eng Kéier. Äh, dat, dat, dat ass gutt fir eis, net gutt fir hien. Also dat do gëtt schonn tricky am Sënn vun de richtegen Timing ze hunn. Ech gesi et och schonn uewen. Ech ka mech do un Levelen am Factory erënneren. Déi war hat en och a sech. Dat ass on point Geschichte, mee mécht mer awer Spaass an ech fand cool dat deet do sou Gimmick. Mä hie muss och vläit mat erop kommen. Ech mein dat do kinnt awer klappe vum Gefill her. Well der een, zwee an hie kënnt och mat drop. Also de Problem ass net dat mir e packen, de Problem gesinn ech éischter dran, dat hien et vläit net packt. Sou, an hei ebe lo kucken. Packt hien dat do? Ja. Ja, an eng Kéier. Dat war et awer schonn. Also zou Schwieregkeetspassage definitiv déi Boost do. Mir hunn all Kaddo gesammelt. Et si Mini-Levelen an ech fann, ech muss wierklech nach eng Kéier soen, ech fann wierklech schued, datt hei net méi gemaach ginn ass. Hei hätt ee wierklech scho kënne bal just dräi Etappe pro Level maachen, fir vill méi, vill, vill méi laang D'Spill méi an d'Längt ze zéien. Mee bon, Nintendo weess alt, wat se eis warscheinlech virdru schonn ugedoen hunn. Ech ka mer virstellen, wa se d'Welt 8 sou programméiert hunn an d'Welt 7, dat vill Leit och do schonn um ze verzweifele sinn. Vläit si mir mat eiser, wéi dat ëmmer fréier gesot ginn ass, Hashtag Erfarung, soen ech mat engem Geck, vläit si mer do einfach vläit ze gutt fir d'Spill. Passt op, mir luewen eis erëm. A lo kënnt, lo kënnt d'Quittung, lo kënnt de Boom, lo geet der an d'Sabbel souzesoen, wéi een dat sou schéin op Lëtzebuergesch seet. Also d'Spill, Als Hardcore-Spiller, e klenge Gimmick, e klenge Spaass fir niewelaanscht, géif ech behaapten, jo. Fir casual Leit gëtt et interessant, kënns du da erëm mat? Gi mol, ech gi mol elo hien einfach elo hei, ah, da geet e sech esou de Minimale do sichen, skandaléis. Also mäi Zil ass et hee mol vläit voilà, hee vläit erop ze kréien. Dat mir hei kënnen äh, viru maachen so. Ech mengen hei muss ech dat och maachen, jo. Dat eng Kéier erof. Dann hu mer all Kaddo gesammelt, also just heen. Hee gëtt e bëssen interessant, mee dat. Also ech hätt et virdru méi schwéier fonnt, schonn, Iech dat do war elo easy peasy. Déi eenzeg Schwieregkeet war wierklech, datt de Boo eis do genervt huet. An du, jo, wann s de wierklech en neien Nintendo-Spiller bass, muss ee jo emol bedenken, Pokémo, ech soe scho Pokémon, Nintendo programméiert jo och Spiller an, am Sënn vu se wëllen och nei Leit, déi, d'Jugend an alles souzesoen och nach motivéieren, fir och viru Nintendo ze spillen. Well iergendwann kënne si mär al a schrumpeg a mär kënnen net méi Nintendo spillen. Si brauchen och nei Clienten souzesoen, well d'Leit sollten moien eis erëm souzesoen zesummen. Si mussen och nei Leit begeeschteren. Natierlech ass eben aktuell esou e Gimmick déi Kiddies vun den Nonzeger, déi mat Nintendo grouss gi sinn, sinn dat aktuell 30, 40, hunn och schonn hir eege Kiddies, déi mer wéi. Aner Leit hunn hir Kazen, ech weess, ech sinn och een dovunner. A voilà, dat ass eben de Punkt, da weess een heiansdo net. Sou, de Schlëssel mam First Try gepackt. Also e coole Level, mee mir si scho Schlemmeres aktuell gewinnt. Ganz séier hei gemaach. Mä wéi ech wollt soen, eng Generatioun, d'Generatioun, déi domadder grouss ginn ass, gëtt der Generatioun, déi elo domadder soll grouss ginn, och viru vu sech aus. An do muss Nintendo sech net vill Suerg maachen am Fong. Mee bon, si mussen ëmmer kucken, och nei Clientèle ze fannen. Et gëtt och vill méi Konkurrenz wéi fréier. Do war vläicht Eng Xbox oder eng Playstation gouf et jo nach guer net, déi Zäite wou Game Boy a Co KG gouf, nach Sega, nach Atari oder wéi huet dat alles geheescht. A mir kucke lo hei déi granzeg kleng Mini-Toms, wat déi eis nach fir Problemer wäerten ebe besuergen. Sou. Dat gesäit scho ganz interessant aus. Probéiere mol einfach elo hin eng Kéier do de Knäppchen ze drécken. A mir lafen dann. A mir musse jo bal erop. Also, wat ass hei de Problem? Wéi hëlls du dann déi Trap? Maachen, dat geet dann. De Problem ass hei, dat mer einfach eng Blockage abauen, dat mer de Ministeen do eeben. An theoretisch misst dat elo klappen. Ja, dat klappt schon. Also dat war, denken ech, die grouss Challenge. Ech war just sech wëll. Okay, die. Oh, wow. Okay. Dat heescht, alles huet gut geklappt. Bis dahinner, elo kënnt de Misär. Ja. Elo kann ich mal, also elo kënnt dann den Death Counter emol maachen. Wéi oft kraazt ech elo hei of? Wéischtens Kaddoen ze kréien an zweetens Heem duerch duerch ze kréien. Dat ass elo erëm fir een dee kee multitasken kann, gëtt dat schwiereg. Sou mir man Trick 77 fir drun a mir ginn hie lo ganz hei an de Motz Motzeck nenne ech e mol einfach. Bei Plaken an da gi mir hei um Timing er geet dat locker flockeg ass sogar ganz perfekte Stee Mikro. Ja hei ëllen manchmal se gëtt keng Blockage gëtt näischt. Äh, ah. Jetzt mal drop. Dat do gëtt witzeg. Ja, wéi soll. Puh, also du hast an der Mëtt ass och keng Paus. Wann der lo gifft Serie, wann der gifft lo Sendungen kucken, da gifft soen, die folgende Sendung verspätet sich um 3 Stunden, ginn ech mol behaapten. So, déi hei Passage hu mer eraus, do kënne mer den Trick fort, mee dat doe mécht mer Suergen, respektiv. Ech loossen dat mol alles sinn. Mir probéieren dat mol alleng. Ja, also die do Passage ähm, Ech weess net, ech probéiere elo mol dat do einfach. Well déi, déi, déi muss jo och e Grond hunn, datt déi do hänkt. Fir datt ech eroffaalen. Also do kënne mer mol eis kucken. Okay, dat misste mer theoretesch da gepackt hun, mee da muss ech am Kopf also wie ech do lo am Minimal soll dat duerchkommen, wat mengen ech lo hei? Schon e bëssen an de Knéi geschoss mengen ech, ja. Ja, ech komme do guer net méi riwwer, wat ass dat, ne? Hm. Bon, mir probéieren op Virun. Schlëmmstfalls kann ech gekatt dat ganz dann. Äh ah, muss man die do Passage muss du so léieren, also so lesen. Ja, du gëtt sehr schwéier einfach well heen die ganze Zeit run probéieren mal einfach.

Mir hunn och keng Blockad. Ech ginn awer emol hei einfach déi do zwee sichen. Ech ginn och den drëtten einfach sichen an dann hei hänke mer dann. Wann mir erof kommen. Okay, mir kommen rüber, das ist gut. Da muss ich auch noch gucken. Irgendwas. Hin du durch zu manövrieren. Wir bauen immer Kadoen. Am Fong ist ein guter Moment. Momentum muss ich auf die Zeit passen. Dann. Äh Ja. Timing wärt de Problem gin. A wuch ma méi Suergen maan ass den gute Minimal seng kleng Face. Ja dann ass dei Hand ze grouss. Hëllef. Also mir kréien dat do, ja da hunn ech scho versent, ass gefaart gëtt wahrscheinlech an eng hallef Stonn. War elo 4 6 kuck net Kipzäit, mir si scho bei enger Véierelstonn, also äh, wann d'Part sou eng Stonn, dann huel déi, ja wann d'Part sou nach scho sou erëm ufänken. Der Käfeg kann einfach esou Klibber mécht. Ech ginn hei einfach erëm of. Bis ech muss dee vläit och hei waakreg maachen. Also dat gëtt neits esou witzeg. Esou. Kann en och esou léisen. Dat en einfach déi aner Säit of kënnt. Dat heescht, mir hunn einfach do déi, dee Moment schonn den Death Moment. Deen hu mer scho liquidéiert, de potentiellen Death Moment, nenne ech emol einfach. Hei ass och zimmlech easy, just dat hien do käift. Hien ass motivéiert, geséit ech. Hie wëll einfach hei erëm an et wëllen an den Doud sprangen, wëllen et mat Level packen. Ech si mol gespaant, wat mir hei kréien. Sou. An da packt een et. Uff, uff, en enke Uff. Schwéierst Level bal vun der Welt géif ech emol staark behaapten. An dat war eréischt de 5, elo kënnt wahrscheinlech nach dat Schlëmmst. Also mir mierken awer esou lues awer sécher d'Levels si ganz ganz kleng, mee d'Multiphiedrol gesi elo rezent do pass mol keng Hand méi dertëscht. Do war wierklech, mer ware virbäi an han dei Bilder wéi dat sou schéin op Lëtzebuerg seet, hallo kuckt mol eng Kéier hei déi Scheigeiss ze maachen déi als Géischt sinn, jo 5, also ech mengen dat dat ass pas mal, zemools wann ee bedenkt mer hunn, bonjour Mike iwwregens, esou, oh Gott, esou Brain AFK war ech och am Flich, ech hu mer guer net gemierkt dass s dobäi waars. Also. Bon, mir, mir si, mir, mir si greedy. Ja, mir, wat, wie soll ich dann do drüber kommen? Was denn? Hey, dafür sind wir zu los. Bei mir lafen wir einfach duerch, probéieren wir dat, dat klappt ok. Ech gin mol soen den Twomber den Day One up ass eis schäiss egal op Lëtzbuerg gesoot. Oh Gott hei gëtt jo schon ganz witzeg. Hei muss de Timing och schon stëmmen ne well een do Kado mat ass. Mir mussen mengen net erof sprange vum Gefill hier. Hee muss awer do erof. Ah, springt dat do an den Doud. Okay, da muss mer schon kucken, dat den, äh, dat den do rietse Hand ass. Hei eng Kéier kuerz laueren an dann, äh, giff ech soen, duerchwaschen. Ja, duerchwaschen mam Pickrem. Also, ech si frou, iech si, dat mer elo bäim sechste Level si vun der Welt, soen ech iech ganz éierlech. Well mäi Gefill si, falls ech nach 20 Leveln hei gemaach hätten, da wär et ganz grillech ginn. Sou, hei rasche, rasche mer einfach duerch. Hei rasche mer och nach eng Kéier duerch. Wéi liewensmidd bass du? A wéi soll ech dat do lo? Dat ass jo... Wéi ass dat do da machbar? Lo klemmt hien hei riwwer. Respektiv, e kënnt scho mol grad ewéi mat, ne? Jo, hien... Ja, wie soll ich das machen? Hallo? Also ich brauche einen für den Kader zu kriegen, sonst so weit das sowieso geschossen. Wir probieren das Dolo. Gucken, ob Tick rot. Aktiv.

Mir hunn elo mat eisem klenge Fanger souzesoen do geholl, mäin Stéck Kaddo. Also ech hu mer virgestallt, datt mer do hätte misse mam Mini Mar erëm dohinner kommen. An de Problem wär gewiescht, den Timing vum bloen op de roude Knäppchen. Mir hunn iergendswéi d'Hikritt, datt de Mario de Mini Mar do erofgetrollt ass, op d'Sabbel gaangen ass. Mer hunn d'Spill vläit nei erfonnt, ech weess et net. Et huet saudomm ausgesinn an et ka mer keen zielen, datt Nintendo dat do gewonnt huet. Mee ech heesche Ben wéi d'Kéi oder nëmme Ben an ech kréien all Blödsinn hin anscheinend a mengem Liewen. A lo kënnt warscheinlech den Endgéigner, also ech weess et jo net, mee ech mengen dat do war net sou geduecht. Ech hoffen emol einfach, ech hu grad sou domm aus der Wäsch ragekuckt, dass gutt dat ech hei net mat enger Cam dat Ganzt, also visuel Cam oder wéi nennt een dat?

Ech hu grad sou Krämpes, ech weess net wou ech wat gesche soll huelen hei. Also ech well jo näischt soen. Et gëtt gëtt eng, also dat do gëtt schwéier. Puh. Hei muss, also ech hat déi do laang schon eng Kéier. Ja, do, also, do kann ech man Dout aussichen. De Problem hei ass, dass sou enk an uewen ech dann an déi blöd Picken. Ech weess do beim beschte Wëllen net, wou ech hi soll. Och wéi lo hei. Méi wäit kënnt en net. Heescht hei ëmmer bronge Schutzfeld. Jo, hei war blockéiert. Mee wéi komme mir elo hei eriwwer? Sou, dat war last Lucky Punch. An da kënne mei scho kucken. Sou, een Hit fir mei Codes. Mee puh, wéi solle mir hei Hei d'Scheigeist kréien. Also hei si mer safe. Dat, dat schéngt e safe Spot ze sinn. Dat do äh, d'Kollegen net kënnen hin. Dat schéngt mer e bëssen en Hackerspot ze sinn. En Hackspot am Sënn vun, ech kann do lo einfach nonstop laueren, bis da de Kolleg kënnt. Also hie kënnt net heiriwwer, hie blockéiert do iergendswéi am Spill. Zum Lo de Gilekes. Jo, dann huelen mer de Giel. Also dat schéngt d'Léisung vum Problem ze sinn. Mer een Hit. Einfach faule Sak spillen a sech dohinner stellen. An hei si mer safe. Voilà, hei si mer erëm. Ech hunn erëm e Speedrun-Trick fonnt. Esou. Also, wann ech do an der Mëtt gewurschtelt hätt, ech soen Iech éierlech, dee Level wär sau, sau schwéier gewiescht. Mee wëll ech hei elo en Trick fonnt hunn, Safe spot erem wou ech och schon déi lescht parts emmer gewisen hun dat et awer iech sou am boss level emmer sou en secheren platz get da kéint net hin an domadder wert dat 5 insgesamt vläit méi wéi gléck wéi verstand géif ech mol soen gepackt ech denke schon skillech war dat do net mlg like jo. Villes awer net gewollt a villes awer mat méi Gléck wéi Verstand gepackt. Mir sinn hei entretemps, wou dat op Youtube erauskënnt, sou am Enn November, Mëtt November de. Ech probéieren iech dann nächste Part, nächste Mëttwoch op Youtube moralesch op de Schnéi, op e kale Wanter, op e laange Wanter vir. An domadder giff ech soen, dat war et fir dëse Part. Ech soen iech Merci fir d'Nokucken. Ech soen och dem Mike Merci fir d'Nokucken hei an de moies fréie Stonnen, deen dat warscheinlech aus der Schoul nogekuckt huet. An da gesi mer eis nächste Mëttwoch op Youtube an op Twitch, warscheinlech muer oder wéi ewéi muer. Bis dann an ciao ciao.